ai tũĩ kũhitha ndĩa Ĩni tũragĩkorwo rĩngĩ na TV. ũrĩa ũrĩa mwega kuma rĩa mũico twacemania Niĩ ndĩrĩ o mwega Mm. na mwathani nĩ amenyereire. Amen. Na nĩkĩo ngaigua kũmũgoca Hey. na kũmũkumia. Na kũmũtũrĩra. Tondũ- Tondũ Bibilia yugaga Hey. ibuku-inĩ rĩa Habakuku wa kerĩ Hey. atĩ o ũrĩa mũhonoki no mũhonoki. Amen. gitũtige tũthiĩ na mbere Ah, ndaikara o ndaririkana rĩrĩ. Eh. ndũgereire maũndũ maingĩ mani harĩa tumĩte nĩ haraihu ndĩ haraihu na harĩa ndĩraririkana rĩrĩ Eh. nĩ ya chapo Eh, ndĩragera kuo matũtheceka kana chapo we wata- waiguaga mũgate ũguo waiguaga mũgate ũguo kaigua mani abu nĩ hĩndĩ ĩyo tũihĩrĩ Eh, chapo mani arĩ ta ngũrũ

ũkarĩa kahora mani rĩaga ũguo amwe aciari matwĩraga atĩ warĩa ũtethambĩte ngũkũ nĩ ũkũrĩa no nĩma niĩ ndĩ ndĩ mũnini rĩ eka kazi eka nis gakwa kana koma Yeah. tu o thinacara cia kĩroko ũguo rĩ Yeah. ngĩigua mũndũ akayũrũrũka rĩu nĩ rĩo tondũ marĩ na mũkũrũ wake rĩ nĩ rĩo tworirie ũhoneke nĩ maze warĩo nĩ mbĩa ndabera mũkũrũ eh ndĩngĩ onaga tv Eh, we tv ĩ harĩa Eh. kwanja nĩ ka- nĩ ka- nĩ ka black and white eh.

Arĩa tuugĩte ti hahũthũ. Ya, we nĩ arayu mani kwaja chapo chapo ciana maũndũ maingĩ Yarĩ kĩndũ gĩa bata. mani thagora arugĩte 24 Mm. mũkũrũ kwaja arugĩte chapo cia brown Ĩĩ, chapo chapo we chapo ũramĩrora ĩkeyũnũra ĩĩ, na inyuĩ mũtigĩte ũrĩkĩte gĩtheri nĩ mũrĩaga ĩĩ. mũkũrĩa gĩtheri nĩkĩ na kwĩna chapo Ũrarĩa gĩtheri kwĩna cia atĩa? gĩtheri nĩkĩ Ĩĩ. na gĩtheri twatigĩire kanda ĩrĩa tukarĩa gĩtheri tũgathiĩ twaruga gĩtheri rĩ Eh. ah, twa- twaruga chapo rĩ Eh. mũkoko kwanja arugĩte gĩ- chapo Eh. na waru Eh. na thubu wa nya na tũnyama na thubu tuirio twega niĩ ndĩharĩirie Eh. twĩ na sister yakwa na- na na bro Eh. na ithuĩ tũrakĩrĩa chapo Eh. mũkoroga uga atĩrĩrĩ Eh. ndĩramwĩra nama nama nama gĩtheri kĩu gĩtathirĩte ti mũndũ ũranungĩra ici hatirĩ gũtirĩ mũndũ ũranungĩra chapo ici mani Eh. mana ngai ndĩrakora gĩtheri kĩu ũkarĩa Mm. ũkĩnina gĩtheri Eh. ai ũgĩthi kũrĩa chapo hũnire nĩguo rero rero mũkũrũ ũguo agwa to ngĩmũgũba ũkageria gũikia cia kanua ta hĩke ũkaremwo no tũrĩ ihĩrĩ Mm. ndiarĩ kũhũthũ niĩ ndirikanaga twaikaraga na cũcũ hĩndĩ ĩyo Eh. rĩu niĩ hutie na ndĩrarora cũcũ ngona ndamwĩra andinĩrie ngima ndetĩkĩra Eh. rĩu niĩ ndathire ngĩoya mburuveni cia cũcũ Eh. ngĩcitanuka ikĩndũrĩra kanua Na ũtaruka mburuberi nĩkĩ? Eh, rĩu eh, rĩu ndĩoria ndia- ndiona ndimenyaga nĩ atĩa gwathire no rĩu ndatanuka Ũrĩa ũhũne, ũrĩa mburuberi ũhũne. ikĩndarũra ikĩndũrĩra kanua rĩu ndaikaraga ngĩtuaga mata cũcũ akĩnjĩra nĩkĩ ũratuatua mata haha Eh. mea cũcũ ĩti kũhũta acũcũ makoragwo marĩ engai nĩ maandastandaga by the way cũcũ ndangĩtĩkĩra ũhũte no mũkũrũ Eh. ndakũra hĩndĩ ĩngĩ mami arugĩte nyama eh arugĩte ngũkũ eh Na nĩwe rĩu tũgĩthiaga primary twakuaga ngũkũ twakuaga ngũkũ kanyũ gekĩrwo gatini karĩa nĩ gatini karĩa ka white kena kanyamũ ka white Ĩĩ. gatini nĩ ka ngirini ũgekĩra kanyamũ ka white hau igũrũ Ga tũboga. Koguo- koguo ĩĩ, koguo ngima ĩkaihũrio gũkũ thĩ na tũnyama tũkaigĩrwo kanyamũ-inĩ gaka ka white

kimwe na thubu ai uranjikira githoi kimwe nĩkĩ ũranjĩkĩrĩ ah nini eh taizo ndi murakaruta mbo ndari tiga kũnyingĩrĩra ona ndigwa taita ngithio cukuru ni uranjikira githori githeri niki ah ndona mwangi ũrĩa ekĩrĩrwo nyingĩ mukuru akiingira na hau thiini Aciragia auma na kũgũrũ. Ningĩoya nyama ĩ, ngĩoya ngingo, ta, ngĩ- ngĩmĩkũnja kwanja ndĩraiganĩra. Ĩ. Ngĩmiunanga, ngĩmĩkũnja, ngĩmĩonia hau thĩinĩ, ngĩoya magũrũ, magũrũ, ngĩmatiria, ngĩma- ngĩhinga, na ngĩhorera. Ũgĩtulia. Mũkũrũ akĩrigwo atĩrĩrĩ, kana ĩno ndamĩtiga ĩ ndakaru. Na thaa ici nĩyahorera. Ĩ. Ta- tarehe tini ĩyo

akiuga ngagwĩkĩra gĩthũri kĩrĩa kĩingĩrĩirwo nĩ nĩ sister yaku ũrĩa mũnini ũthiĩ nakĩo cukuru we ũkaiya nyama icio ingĩ He, ona ndũgũkua hau nĩho menyaga thĩ nĩ igĩrĩ thĩ nĩ kwĩrĩrwo nĩ ira tũrarugĩte tũrarugĩte tũnyeni na ngũkũ na rĩu ngima mũgũrũ akĩnjihũrĩria nyeni na gĩthima pa Ah, rĩu ngĩrigwo mendo iria ngũthiaga kuoya cukuru rĩ ũmũthĩ rĩ niĩ ingĩa- ingĩatinda na mũbira ngĩmera ũmũthĩ tũthiĩ gũthaka thaa i- thaa i- tea break tũgũthaka ranji Eh. tondũ ndĩ na ngũkũ Eh. rĩu ndakĩneo nyeni no maica ma mũndũ arĩ mũnini ti mega mega ndirikanaga ndĩ class 5 Mm. harĩ ũguo nĩ twakuaga irio Mm. tũgĩthiĩ thukuru Eh. rĩu ndiĩ ndekagĩrĩrwo irio Mm. ndiĩ kana nĩ kũhũna itahũnaga kana nĩkĩ Eh. no ngĩkinya thaa mũgwanja ndiakoragwo irio ndiĩ Wacha ungekuwa chapo. Six, wamo mushie six. kamũiria ũkinyĩte cukuru thaa igĩrĩ Ĩĩ. nĩ ũrĩte gakuota kamwe wakarĩra bara Nona ĩ deski-inĩ mwarimũ agĩthomithia. Wahingũraga mwanya ũgakaiga ũguo, waikaraga ũguo. na ũgatanuka kahora kahora Rĩu thĩna nĩ thaa mũgwanja ĩgĩkinya ũkĩte ta mbomu. Ciana icio ingĩ nĩ hĩndĩ irarĩa tũkĩrĩa Tũmĩcere haha. twao tũkima we na we na. Rĩu we wathiaga gakurubu-inĩ karĩa mũrĩagĩra Mm. na gathani karĩ harĩa thĩ kena maybe twenyota twĩrĩ twa ngima Mm. gathiĩ ũgaturia ũguo marorage na tha. Kwanja no no cukuru itũ ĩ. Ngĩthoma se- ndathomire cukuru yarĩ njega ndathomire St John's. Eh. mm, airĩtu aya marawochi nĩ moĩ ngĩthoma st johns rĩ ah, ndiarĩ welo kwanja kanyatha gako gakinyĩte handũ haha karĩ na iraka tabote ndiathire itarĩ na irio rĩ nĩ manjiguagĩra tha rĩu gĩkinya thaa mũgwanja rĩ ndathiĩ harĩa kwĩ ao rĩarĩ Nĩ matirĩaga airĩtu nĩ kũrũma akarũma rũma tũmũcere akaigua ndahũna. Kang'ethe. Nĩ ihenya. Oyo niĩ. Nĩ ihenya. No hĩndĩ mami a- akinyire handũ akĩagĩra agĩra akĩona tũbia. Na ranji cukuru yarĩ thate. Kang'ethe, ke thate ici ĩ. uthi uria cuku Cukuru. ndaimajini kamucere karia njikagirira uri nikugura ki Ngũra- ngũra juice cola na ngumu ithano Ngumu ithano. Na gĩbũyũ kĩa maĩ. ramenya juice cola ĩno Eh. wiki ng'ima Eh. ndĩna juice Ndĩ secure. ngauga wiki ng'ima Eh. no ngĩkinya cukuru ndĩmĩcũnĩte Ona ndũrĩ. ndĩmĩcũnĩte ĩgathira Eh. ũkaha

ona kĩndũ rĩ nona harĩa primary school nĩ ndirikanaga he hĩndĩ ũguo hĩndĩ ĩrĩa mbembe ci- ci- ciĩkĩte ũrĩa wega Mm. rĩu mwathiaga mũgacina Mm. Mũgo- mũgoka na mbembe cia njino kĩrathi Eh. ũgathandũra gaikia Gaikia mũhuko. mũhuko. nĩ wĩikaraga ũguo ũkĩrutaga ũgaikia rĩu thĩna rĩ nĩ mwarimũ ũngĩigue mũnungo Aleho mũnagio ngakambute. ndĩrakwĩra ndĩrakwĩra neighbors aitũ nĩ mangĩagethire mbembe nyingĩ mũno Eh. no ũrĩa twarĩ ya mĩbebe Mwamũgethagĩra agoka kũnganagia kũnganagia irĩrĩ. twarĩ ya mĩbebe mani nĩũkwete tũmĩbebe tũu twarendi Eh. ũrĩa twarĩ na cama Eh. Ai, wa- waingĩra mũgũnda nĩ ihandĩtwo na raini ũhandĩtwo na raini one mũndũ ekũu thĩ ekũu thĩiniĩ no kuna tũmĩbebe twende kuna tũmĩbebe twende ũkarĩa ũkarĩa ndona ta ndĩrĩ rĩ ndĩ ndĩ mũnini njiga noguo Mm. nĩ ndathiaga kũrĩithia Mm. rĩu kũrĩa twathiaga kũrĩithia rĩ Mm. wakoraga ng'ombe ng'ombe yani nĩ handũ ũracirekereria ũguo igathiĩ kũrĩa Eh, rĩu mwathiaga hau mũgakia kamwaki harĩ tũrĩma ũguo Mm. mũgakia kamwaki Mũga- mũgakia mwaki mũthenya. wega eni nĩkĩ? Mũ- eh, Oh, nĩ ũndũ- ah, ndakũnyita. mũgakia mwaki Nĩ ngarango. ũguo. eni Nĩ gũciti- nĩ gũcicina. rĩu mũingĩraga gĩthaka kĩarĩ hau ũguo Uma na ikũnia. mũkauma na ikũnia rĩa mbembe Eh, we Eh. mbembe ciene nĩ tũiyĩte mani tũkarĩa atigara maica matũrĩ anini Eh. Eh, waingĩraga hau andũ arĩa mararĩithia rĩ ũgakorwo theni ya hũnu mũthenya ya hũnu warora mũgũnda waku ũguo rĩ Eh. everything Anga- anga- ngaraini ya mbere tũtiahutagia twendaga kũiya icio cia kũu gatagatĩ kamũiria ũmenye rĩ Ah, nĩkĩ ũrauga ndangĩmenya bane thengĩ nĩ kwĩrorera episode ndereti itũ ya mbere na nĩ twakena nĩ wakinya kinya mũico Mwakicho, tũthikagĩrĩrie tũrĩkoragwo haha gũkwenda tei na gũkũririkania atĩ gĩkũyũ gĩtiũrĩte. Na tũstory tũu twa tene. Na tũstory tũu twa tene tũgakũririkania ũgaikara wĩ mũkenu. Tondũ onokorwo twarĩire iremi. Tũrĩ aya athuri thaa ici. Nĩ ithuĩ athuri. Yes.

ndĩrenda kũmũririkania mũmenyage mũkĩrera tũhĩĩ twitũ mũrarera mũthuri na mũciari mũgĩthondeka na mũkĩmenyerera airĩtu aitũ mũririkanage nĩ makĩenda andũ a kũmahikia na makĩenda andũ mena mĩthiĩre mĩrũngarũ mĩkĩre-inĩ yao ya maũndũ tondũ ithuĩ